Сәлам дуслар! Мин авылда калам рубрикасының чираттагысын Яшел Үзән районының Ак Егет авылында төшерергә ният кылабыз. Бүген безнең бик үзенчәлекле, бик кызыклы шәхес белән очрашу көтә. Фиргать хәзрәт Бактахиров, авылның яшь мулласы. Фиргать хәзрәт тарихи бинада утырабыз. Менә бит инде тирә-юньдә бик бай кеше, әле аның даны Татарстанда гына түгел, Россиягә дә таралган әйме, сәүдәгәр, меценант булган кеше, дингә бик миһербанлы. Авылның хәзрәте буларак, шушы бинада дин эшләрен алып бару ничегрәк бирелә? Заһидулла бабай инде безнең үзебезнең төп безнең авылыбызныкы. Ул монда башта авылда башлый, үзе көтүче булып, әмма дә ләкин көтүче хезмәте бит инде ул. Э, җарлы балалары э, көтә торган э, хезмәт дигән кебек инде теге акчасы әз әмма дә ләкин ул инде шуннан себергә китәргә уйлап себергә китә һәм дә анда әле башта ул берәр жыл бер ике жыл әртилдә эшли әртилдә эшләгәч тә тагын шул ук кесә такыр э, кесәдә җилләр уйный дип инде ул уйлай э, да аннары соң инде үзе генә э, аерылып шушы тайга җирлекләрендә алтын юучы булырга приискалар эзләп китә Һәм дә шуннан бои дип әйтелә инде, алтын япмалары табылып, шуларны чыгарып, җуып дип әйтик инде, шуннан ул Иркутский, Красноярск шәһәрләрендә үзенең кибетләрен булдыра, аннары соң инде шушы үзебезнең авылда да дин һәм мәгърифәтне үстерү максаты белән инде монда биналар, мәчет, мәдрәсәләр салдыра башлый. Менә без бүгенгесе көндә утыра торган шушы безнең авылыбызда хәзер мәчет ролен үти торган бина 1876 нчы елда салынып, ул шушы мәдрәсә ролен үти башлый. Ул вакытта бу мәдрәсәдә кызлар белем ала. Фиргать хәзрәт, менә авылда ничә ел яшисез инде? Авылда бөтен гомеремне яшим дисәм дә була, чөнки шушы авылда тудым, үстем, укыдым. Аннары соң инде берничә ел Яшел Үзән шәһәрендә эшләдем. Әмма дә ләкин инде миңа кадәр эшләгән

Һәм дә шушы уку белән шушы эшне параллель рәвештә алып бара башладым. Һәм дә укып бетергәннән соң, менә 2022 елның маенда без укуны төгәлләдек. Шуннан бирле инде төп монда, авылда дини вазыйфаларны алып барам, эшлим, торам, яшим. Авылда калам рубрикасында еш кына без Авылда акча эшләп буламы? дибез. Ләкин мин бу сорауны икенче төрлерәк бирмәкче булам, менә мулла кешедә Кешегә авылда яшәү ничегрәк, читен түгелме? Читенлеген күрмим, чөнки үз авылымда хезмәт итәм һәм дә инде Аллаһы Тәгаләнең ризалыгын алу максаты белән дә эшлибез бит инде без, имам кешеләр. Акча эшләргә мөмкинчелек бардыр, әмма дә ләкин мин инде шушы мәчеттә эшлим һәм дә дини йолаларны алып барам, үтим, шуның белән Үзем шушы авылда хезмәт итәм инде, ә болай башка эштә хезмәт итмим. Бер дә үкенмәдегезме, нишләп мин шәһәрне ташлап, шушы авылга кайттым дип? Юк, үкенмәдем.
Чөнки авылда да яшәп була, эшләп, эше булгачтын, эше булганның ашы була дигән теге татар халык мәкале, шуның ише мәкале бар. Шуңа күрә бер дә үкенмәдем, чөнки Шул әйткәнемчә инде, авыл халкы имамлыкка сайлап куйгач та инде, аларның сүзләрен, ничек дип әйтим, теге кире кагмас өчен, алар риза булып, үзем чын күңелемнән шушы үземнең туган авылыма эшкә кайттым. Бер дә үкенмим. Аллага шөкер, бик актив кеше, яшь кеше. Бөтен эштә актив катнаша, авыл җирлекләре буенча да ул безнең бик бөтен киңәшләребез белән бергә эшлибез. Бөтен авыл ни эшендә катнаша. Нәрсә кирәк, аннан киңәш сорыйбыз, ул бездән киңәш сорый. Шулай бергә тыгыз элемтәдә эшлибез авыл җирлеге белән дип әйтмәкче булам. Яшьләр Әзме-күпме кала пока дип әйтәсем килә. Күбесе инде читкә җөреп эшлиләр. Э, авылда эш беткән белән бер, калган эшләр мәктәптә эшлиләрдән дә, э, авыл хуҗалыгында бераз эшлиләр. Күбесе инде читкә китеп эшлиләр. Мулланың иртәсе ничек башлана? Менә көнегез ничек башлана сезнең? Намаздан башлана инде. Иртәнге намазга торабыз. Иртәнге намазлар хәзер иртә дип әйтик инде. Өченче җартыда да кемдер укый, кемдер өчтә дә укый. Шул кояш чыкканчы, сәгать җарым алдан инде без намазга торабыз, җуынабыз, үзебезне тәртипкә китерәбез дип әйтик инде, тәһарәт алабыз. Аннары соң иртәнге намазыбызны укыйбыз. Кемдер намаз укыгачтын тәсбих, зикер әйтеп утыра, кемдер Коръән укый. Аннары соң инде жатып торырга да мөмкинчелек була әле, чөнки сәгать өчтән соң бит әле эшкә тотынмыйбыз, терлекләрне дә карамыйбыз дигән кебек вакыт бар. Аннары соң инде жатып тормасак инде, шул тоташтырып китәбез инде үзебезнең хуҗалыктагы эшләребезгә, терлекләребезне, кош-кортларны карарга. Һәм дә инде шушы бакчаларыбыздагы эшләребезгә тотынабыз. Ә сезнең хуҗалыкта, менә хуҗалыгыз шактый гына зур күренә, не, нинди кош-кортлар, нинди йорт хайваннары асырыйсыз? Әле бу хуҗалык белән генә чикләнмәгән безнең хуҗалык. Тагын бер әбиебезнең бакчасы бар. Әбиебез мәрхүмә булды инде, инде аның үлгәненә җигерме ел. Аның бакчасында Печән генә чәчәбез, ансысы инде шушы үзебезнең хуҗалыктагы терлекләргә азык булып тора инде, печән булып тора кышкы вакытка. Сарык терлекләре бар һәм дә инде әлеге тавык кош-кортлардан тавыклар гына һәм дә инде менә май аенда уйлап торабыз инде, җылда алганга күрә инде каз һәм үрдәк алырга инде. Менә асрыйбыз дидегез, әйме? Ләкин без сезнең йортыгызда булдык, анда хуҗабикә мин күрмәдем. Кем булыша сезгә менә бу эштә? Әйе, э, менә вакыт узып киткәне сизелмәде дә, шуңа күрә инде үзем генә мин э, бүгенгесе көндә һәм дә әле әни бар. Әни инде өйдәгесен карап тора, яше өлкән булуга карамастан, 82-не э, тутырды быел инде, 82-83 яше белән бара. Аннары соң инде шушы хуҗалык эшендә эшләргә ике апам бар минем. Алар Яшел Үзән шәһәрендә үзләренең гаиләләре белән торалар. Без бик шатбыз үзебезнең авылда шундый гыйлемле җегет булганга. Мин икеләтә сөенәм, чөнки мин Фиргатьнең кендек ниен кисүче Күгәй авылына кереп, мин аны Күгәй авылында таптырдым. Мәхәллә системасы турында да сөйләшеп китик. Менә мәхәллә системасы ничегрәк сездә? Мәхәллә системасы бүгенгесе көндә Ак егет мәхәлләсендә 271 кеше бар дип әйтик инде, шушы теркәлгән инде авыл Советында инде. Җомга намазларына җөрибез, аннары соң инде көндәлек намазга мәчеткә барабыз, мәчетебез бар, әлхәмдүлләхи шөкер. Аннары инде бик зурлап елга ике килә торган ике гает бәйрәмен уздырабыз. Дини җолаларны барысын да үтәргә тырышабыз, үтибез, әлхәмдүлләхи шөкер. Бергә-бергә киңәшләшеп, өлкән яшьтәге абыйлар белән киңәшләшеп, бергә эшлибез, алып барабыз. Әле мәчеттә генә теге намаз уку белән генә эш бетми бит инде, башка эшләрне дә, өмәләр дөньяви эшләрне дә алып барабыз, агарту, дин агарту эшләрендә дә өмәләрдә катнашабыз, өмәләргә чыгабыз, зиратта өмәләрне оештырабыз. Безнең әле бер-ике инеш чишмәбез бар, аларны чистарту, аларны ремонтлау эшләре белән дә шөгыльләнәбез, анда да барабыз. Менә шулай ничәнче елларга кадәр әле суны мин үзем дә көянтәләп ташыган кеше, ул бик җиңел әйбер түгел. Менә без хәзер чишмәгә барабыз. Акъегет авылында ике чишмә бар. Менә без Йосыф чишмәсенә килдек. Ни өчен Йосыф дип атала? Менә монда хуҗалык, хәзер инде бу хуҗалык та буш. Анда аларның бабайлары булган инде Йосыф исемле, чөнки аларның фамилияләре Йосыпов иделәр. Менә шул Йосыф бабай казыткан дип әйтелә һәм дә ул чишмә нәкъ аларның бакчасыннан чыга. Безнең һәрберебезнең дә өйләребезгә сулар кергән, әмма дә ләкин сулар керсә дә, без әле үзебез инде шушы чишмәләргә якын булганга күрә инде, чишмәдән җырак тормаганга күрә, чәйгә, ашка дип әйтик инде, шушы чишмәгә киләбез. Безнең яктан бик күп Мәдәният тә эшләүче бик үзенчәлекле танылган кешеләр чыккан. Иң зурысында аның безнең горурлыгыбыз, безнең мәктәп исемен йөртә, Усман Альмиев от казанган артистыбыз була. Мәктәбездә 1995 нче елда музей эшли башлый. Музейда 200 дән артык экспонатлар саклана. Биредә аның сәхнә киемнәре, ул шул сәхнә киемнәре белән күп кенә оперларда катнашкан. Госман ага улының Надир Әлмиев дә мәдәният юлына китә. Ул күренекле рәссам. Беләсезме, менә шушы уен коралын да Усман Әлмиев үзе тапшырган икән. Димәк, сез менә авылны сайлавыгыз белән бәхетле, әйме? Бер дә үкенмисез, бәхетле. Бәхетле, үкенмим, чөнки саф һава, табигать, эшләве күңелле, эшләгәч тә инде ашавы да әйбәт дип әйтик инде. Әбиләр әйтмешли, дүрт дивар арасында гына теге таш җортларда яшәмибез. Чыктык бакча, хәрәкәттә бәрәкәт. Шуңа күрә инде бер дә үкенмим. Эше барның ашы бар дигән мәкаль белән яшибез.